तऽ जतऽ ओ कहानी खतम भेल रहै एहि एपिसोडके कहानी ओतहिसँ शुरू हेतै अहाँके बता दी कि ई कहानी छी बिहारके जिला दरभंगाके बेनीपुर धेरुक गाँवके सुन कैल बलमो मिर्जापुर कैल गुलजार हो कचौड़ी गली

चलो आप कनी आराम कर दै छी अरे बाप रे बाप बेटी जा के मुखिया जी फोन कर दीता राख दे एकरा साइड अहाँ पिछला एपिसोड में तो देखबे के लिए मुखिया जी की केलखिन आला अधिकारी के बजा देलखिन स्टेशन के जांच करबे दुआरे अरे बात ई छै ना कि जे मुखिया जी छथिन हिनका कोनो भी चीज जे कानून के नजर में सही नहीं छै ओ हिनको नहि ठीक लागै छै ओना हिनका अपन वर्चस्व बनाबैके बड्ड शौक छै मतलब हिनका आगा पीछा चारि गोटा घूमैत रहै मुखिया जी मुखिया जी कऽ कऽ हिनका बड्ड नीक लागै छै तऽ ई ओएह किस्मके इंसान छथिन लेकिन एहि एपिसोडमे अहाँके आओर भी ज्यादा रोमांचक तरीकासँ हिनकर किरदारके बारेमे पता चलत खीर ले मालिक अरे कनी जगह झाँकी भऽ गेलै ककरा उरक छै मालिक नहि नहि चलऽ तू कनी व्यवस्था सब करऽ आओर हम देख लेब दादा आइ फेर कमर लेस देलकै यौ मुखिया जी बजल वाला बात

हम देखै छी उड़ा रहल ह तऽ तैं कहलहुँ जे कने पंचायत भऽ जाय फोन कए देलक कतहु रहै छी बजा लैया आब ओकरे सभगोटा मिल कऽ निपटारा कए देबै तऽ दू गोटाके रहनाइ जरूरी छै ने नहि नहि तैं सही बजेलहुँ अहाँ सभगोटा ठीक की बात चौधरी किए अहाँसभ जे छै से एना करै छी जहन बुझै छी हम कतहु रहै छी फोन चलि गेल अहाँ सब झगड़ झाँटी कऽ लै छी तेना पदाधिकारीके हम बजेलहुँ हँ ओहिठाम आ ताहिठाम अहाँ सब जे छै से हमरा फोन केलहुँ हँ तऽ आब कहू अहाँ सबके की भेल ओतऽ छोड़ि कऽ आबऽ पड़ल हँ जे बात यऽ से राखू आ जल्दी एकर निपटारा करू की रौ बम बम की बात छियै रौ कतऽ रहै छी नहि रहै छी फोन कए दै छँ की बात छियै बाज तऽ चौधरी की बात छियै बाजू आइ की कहब मुखिया जी सत्य बाजैके जमाना छै चारि बेर फेल केलक हन मैट्रिकमे लड्डू बाँटै छलै से बात कहलियै हन झगड़ा करै लेल उतारू भऽ गेला अच्छा बम बम तहन तूही कह जे की बात छियै जल्दी कह तऽ मुखिया जी सब फैल भऽ गेल हन ओहिसँ बेसी नम्बर हमर आयल हन ओहि दुआरे हम लड्डू बाँटै छलहुँ ओहि दुआरे ई हमरा हाथे महामही केलक हन

सालमे मुखिया जी ई तऽ अपना समाजमे वीर पुरुष निकलल ई तऽ आबऽ वाला पीढ़ीके तऽ भविष्य निर्माण कऽ देत की कहब की कहै छी ई सब कोनो बात छियै एहि सबके लेल कतौ मारि दंगा हो नहि चौधरीओ के पर नहि झगड़ करक चाही ओ अपन उत्साहित छलै लड्डू बाँटै छलै नहि करक चाही आब से ने देखियौ जे कहै छै सभ फेलहामे हमरा सभसँ बेसी नम्बर अइ ताहि दुआरे जे छै खुशीमे छड़ा लड्डू बँटने घुरै छथि बौआ एहिठाम दिमागके नरम आ जेबीके गरम राखैके प्रयास करऽ दिमाग गरम राखैके प्रयास नहि करऽ जा दुनू गोटा बुढ़ियाके फुसिके झगड़ा लऽ कऽ आबै जा गेलाह शान्तिसँ रहै जइहऽ फेर कोनो तरहक बात हमरा लगन नहि अयबाक चाही

लेकिन अहाँके एगो सीन और याद हैत बेचारा बैसल छलथि माछ किनै लए और हुनका खबर एलनि जे स्टेशन पर छापामारी पड़ि गेलै हँ तऽ ई बड़ दुख के बात भेल लेकिन अहियो एपिसोड में बहुत किछु होय वाला छै जेना ओ घूस ऑफर केलखिन और आब देखियौ आब की हेतै

अरे अरे ले जाओ इनको दुर्गा ले जाओ सर सर सर सर सर जाइए जाइए आराम से जाइए आराम करिए आप घर पे जाके र की भेलो र र कत गेल छली र कोन छिछियानी बहनी लागल छौ र तीन चार बा की भेलो की भेलो से कह ना की भेलो से कह ना किया ना बाजे छा किया ना बाजे सदा बात बाज ना खुलासा गेल छलहुँ अधिकारी लगन नौकरियो छुटि गेल

किया किछु बाजल नहि फेर दाढ़ी मोछ पर करिहे ग ने मुखिये के पैर दाढ़ी रहो जे नौकरी फेर देतो तऽ ने बाल बच्चा के गुजर बसर जेतो केनाही जेतो गुजर बसर मुर्खा बात तऽ मुर्खा करै छ पानि लाउ जल्दी पानि दियौ ने जल्दी यै कनिया आ मुँह हिनका बुझक छनि पानिओ देलहुँ सेहो अधे गिलास धुर जाउ आब लगैया जाइए पड़त मुखिया जी लगन आब जे करता वएह करता नहि तऽ ई दुनू हमरा घर मे मारिये देत धुर जाइते छी

अरे से अहाँ गलत जगह ने धए लेलियै यौ अस्थिर न रहू एनाहू लोग करै छै मनुख जकाँ करू ने यौ की बात छियै एना किया करै छी यौ ई कोन तरीका भेल ओ हमरा पदाधिकारी जे छले से हमरा सस्पेंड कऽ देलक यौ मुखिया जी आब अहीं बचेबै यौ मुखिया जी हाँ तऽ डैमेज कऽ देलहुँ हमरा बुझलहुँ लोपित जी एहनो काज लोक करै छै अच्छा चलू कनि जे छै से एतऽ बैसै छी मन्दिरक चबूतरा पर चलू आ तकर बाद जे छै से बतियाइ छी स्थिरसँ ओ ओ ओ मुखिया जी ओ मुखिया जी मुखिया जी मुखिया जी तऽ बैसियो अहाँ बैसियो आब कहू की भेल सब बात तऽ अहाँके बुझले यऽ यौ मुखिया जी एते किया जे छै से मानि कऽ चलू अहाँ एहि तरहक व्यवहार केलहुँ एना भऽ कऽ बिलखैत एलहुँ कि आब बुझबै ने स्थिरसँ बैसलहुँ ठाढ़े छलहुँ अहाँ धए लेलहुँ कहू की बात मुखिया जी यौ मुखिया जी की कहू अहाँके यौ मुखिया जी यौ पदाधिकारी हमरा बजा कऽ सस्पेंड कऽ देलक यौ मुखिया जी

अहिना होइ छै देखियौ हमर कोनो तरहक एहन नहि रहए जे अहाँके कोनो तरहक प्रशासनिक दबाव होय सुबहके भूलल अगर शामके घर आबि जाइ छै तऽ ओकरा भूलल नहि कहल जाइ छै हम अहाँके दायित्व वहन करैत कहै छी जे अहाँके नौकरीपर कोनो तरहक दिक्कत नहि आयत ओहिके लेल हमरा जे करय पड़त हम प्रशासनिक स्तर पर ओहि हाकिम संगे बात करबै अहाँ निश्चिन्त भऽ कऽ अपना घर पर जाउ हमर कखनो इच्छा नहि रहत जे समाजमे नीक काज होय ताहिके लेल हम कोनो बात केलहुँ ई इच्छा नहि रहत जे समाजमे किनको हमरासँ तकलीफ होय ककरो बाल बच्चाके ककरो नौकरी जाय जाहिसँ ककरो बाल बच्चाके कोनो तरहक दिक्कत अहाँके हम आश्वासन पूर्ण आश्वासन दै छी से अहाँके नौकरी पूर्ववत रहत अहाँ यथावत अपना काज पर जाइ छी निश्चिन्त भऽ कऽ अहाँ जाउ जी मुखिया जी जी मुखिया जी मुखिया जी जी अहाँ कहिए मुखिया जी देखक बौआ तू सब औगता जाइ छहक कोनो भी रास्ता से जेतै ने ओकर अंतिम मंजिल श्मशाने घाट होइ छै तोहर मुखिया अखन जीबै छै ताहि दुआरे कोनो चीजमे औगताइ नहि कने अस्थिरसँ किछु भए जेतै कोनो बात भऽ जेतै तऽ कलङ्कक बात होइ छै ने जतेक छै क्षम्य ततेक छै ताहिसँ बेसी नहि करैके छै कनि डॉक्टरोके जे छै से फोन लगबऽ तऽ आ फोनसँ याद आयल जे कनि ओ हाकिमके जे छै ओ सचिव ओकरा हँ कनि ओकरो फोन लगबऽ कनि बात करबऽ तऽ कनि देख लिए ओकरो बजाए कऽ बात क्लियर कैए दै छियै जहन आब कहि देलियै तऽ बातके क्लियर कैए दै छी भैया फोन लाग हेलो हेलो की हाल छौ ठीक छै ठीक छै मुखिया जी अच्छा अच्छा तोर हाकिम कहाँ छथुन नहि सर तऽ नहि छथिन कने बात कराबऽ ने सर कनि बाहर गेल छथिन नै छथुन? हँ, कनी बिरौल जा रहल छथिन स। अच्छा, ओ मेने रोड सँ गुजरथिन? हँ, हँ, जयन्तिएपुर वला रस्ता दऽ कऽ जेता। जयन्तिपुर दऽ कऽ? हँ। अच्छा, ठीक छै। ठीक छै, हम रस्ते मे भेट जेबनि। हमहूँ आयल छियै जगहे पर। हम रस्ते मे भेट जेबनि। ठीक, ठीक। ठीक छै बौआ चल तऽ कनि पदाधिकारी चौके पर से गुजरते भेंट कए लै छी पता चलि गेल हँ जेना हेतै तेना आ फिर से भेंट देता कि जेना भेंट देता भेंट तऽ कए लेबै

अरे अरे एते बुझलिए खतम भऽ गेलै की अरे एखन तऽ खेल शुरू भेलै हँ कनि आगाँ बढ़ियौ ने अगिला एपिसोडके इन्तजार करू ने अहाँके असली खेलके बारेमे पता चलत हाँ सर सर मैं ऑफिस जाते ही सबसे पहले इसी का काम करवाऊंगा आज हाँ हाँ सर जी सर जय हिंद सर

आपको वादा करते हैं आप अपने सस्पेंशन ऑर्डर के लिए तैयार रहिएगा अब अहाँ ई सोचैत हेबै कि ई के छी मतलब हम के छी जे अहाँ सबके ई सभटा बता रहल छी